regai titange nokupiwa munyengetero namai mufundisi pandasvika tigopfuura mberi nesevhisi yedu
tiinamati mwari vedu vokudenga mangwanani ano muzita rajesu tinokutendai imi mwari vesimba rose tinokutendai imi mwari vanotichengeta zuva rimwe nerimwe tinoda kutendai mwari wedu kunyange zve pasevhisi yanhasi yatinorangarira gadziriro yatakava nayo mashoko atakanzwa vhiki rose baba akanangana neperekosti dakunamata mwari kuti mweya wenyu mutsvene uyo pakati pedu ugari paupenyu hwedu mwari gorarama sezvomunoda chivai nesu mutungamirire kunyange vachaparidza shoko vagotaura mwari muchivapa zvokutaura muzita rajesu ameni

zvino zuva rependekosta rakati rasvika vakanga vakaungana vose nomwoyo mumwe panzvimbo imwe pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba rakabva kudenga kukazadza imba yose mavakanga vagere vakavonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro woumwe nomumwe wavo vose vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kureva zvino pajerusarema pakati pagere vajudha varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga zvino kutinhira uku kwakati kwanzwikwa vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa nokuti mumwe nomumwe wakavanzwa vachitaura rurimi rwake vakakatyamara vaka vose vakataura mumwe no, nomumwe vachiti tarirai ava vose vanotaura havazi vagareriya here

nekuri, nekur, nekuren, nekurini nevaeni vaibva Roma navaJudha navaProseraiti navaKrete navaArabia nava tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa anoshamisa aMwari. Vakakatyamara vose vakakanganiswa ndokutaurirana vachiti izvi zvinoti kudiniko asi vamwe vakaseka vachiti vaguta waini itsva.
Tinotenda muverengi waita hako Sharon. E, panguva ino tichada kubata nemusoro weshoko kana kuti nethimu inoti iyo Muzadzwe noMweya Mutsvene, be filled with the Holy Spirit. Pazuva rePentecosta tinoona vanhu vanga vakavungana paJerusarema. Zuva rePentecosta iri muchaona kuti izuva raizosvika. Kwambopera mazuva ana makumi mashanu kubva pamutambo wepasiova kana kuti wepaseka vajudha vaiverenga mazuva makumi mashanu zuva rechi50 ndo pavaivungana vachiita mutambo wezvitsva mutambo wokukohwa vachikudza mwari vachitenda mwari negoho ravanenge vawana gore irero Saka zvino pagore iri tinoona kuti goho ravo rakava romweya mutsvene, ndopavakazogamuchira mweya mutsvene sezvakavimbiswa naMambo Jesu pamabasa 1 pandima 4 paakanga arayira achiti iye e, mugare muJerusarema. Panototipo vakanga varayirwa kuti varege kubva Jerusarema Asi vagarire chipikirwa chababa achiti, Chiya chamakanzwa kwandiri, nokuti Johani zvirokwazvo akabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa noMweya Mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Saka tinoona kuzadzikiswa kwevimbiso yaJesu. Vanhu vakavungana paJerusarema, vadzidzi navamwe vazhinji vakanga vari pamutambo. Asi chinhu chinotifadza ndechokuti Vimbiso iyi inozadziswa sezvakavimbisa Jesu kuti vose vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi. Shoko randinoda kungotaura nderokuzadzwa nomweya mutsvene, kuti kana tichitaura shoko rokuzadzwa, muchavona rikuti rinoreva chikamu chakakwana rinoreva chikamu chakakwanira basa rinodiwa chisina kutaira asi chakakwana chose munhu wose kana achienda kumashopu kana achindotenga chaanotenga hautarisiri kutenga chiri hafu hakuna ungaenda kushopu akandotenga koko iri pahafu oti zvakatokwana asi tinoda kuti chive nechipimo chakakwanira saka apa mweya mutsvene wakavuya akakwanira basa rekereke vanhu vakazadzwa nomweya mutsvene wamwari kwanzi pakaita ndimi dzinenge dzomoto dzakaonekwa dzichiburuka ndokumhara pamusoro pomumwe nomumwe wavo ndokutanga kutaura nedzimwe ndimi mabasa makuru amwari sepavakapiwa napo nomweya kureva Chinhu chanyanya kundibata pavadzidzi ava vakanga vakaungana paJerusarema chokutanga ndechokuti vakateerera mashoko avakavimbiswa. Ndiwe mudzidzi nhasi, ndiwe muKristu weRCZ. Vimbiso dzatakapiwa naMwari dziri mushoko rake, mabasa makuru atakatumwa naMwari, Great Commission yatakatumwa iyi inoti endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa tiri kufamba here nendima iyi yatakapiwa namambo jesu nokuti vadzidzi ava vakapiwa instruction vakaitora nhasi kana kune chinhu chinouraya kereke kusatora instruction inobva mushoko ramwari kusatora instruction yatinopiwa nomweya Nokuti Mweya anotaura nesu nguva imwe neimwe. Jesu anoita dialogue nesu zuva rimwe nerimwe. Ane zvaanoda kuti tiite pakubata basa rake. Tinozviteerera here? Vadzidzi paJerusarema vakateerera. Havana kubva paJerusarema. Vakanga vari kunyengetera vari kuupper room vachimirira chipikirwa choMweya Mutsvene. Saka hama dzangu ndinoti zvakanaka zvatinotarisira sekereke, zvatinotarisira samaindividuals, kana tichiteerera Mwari vanozvizadzisa. Tarirai unesu nguva dzose, nguva ino yeCovid-19, nguva ino zvinhu zvakaoma, kana tichiramba tiri panzvimbo, tichiteerera, tichifamba tiri mushoko raMwari, tiripo pakukundiswa. Chimwe chinhu chandisimbisa pano ndavona kuti vadzidzi ava pakuteerera kwavo kwanga kuri collective vanga vakavungana vari panzvimbo imwe chete havana kuwanikwa vakaita mumwe mumwe nhasi chinhu chinotsvakwa mukereke chinhu chinotsvakwa mudzimhuri iunity kana kereke isina kubatana vanhu vachiita mazvake mazvake hapana chinobuda Kune mamwe matare anotanga na 10 dzamangwanani achipera na 8 dzamanheru asi pasina chabuda. Ukatarisa ajenda hapana kana chinotaura nezveevangelizimu. Dzinongovawo dzimwe nhau dzokuti pane wakazviwanisa shamhu mumwedzi mingani. Pane waita makuhwa, pane waita chino, waita guhu rakaipa, pasina zvinobata ukuru hwekereke yaMwari, zvinobata kufambira mberi kwebasa raMwari nokuparidzwa kwevhangeri. Saka nhasi ndinoti Pentekosta yanhasi iri kuchallenja matare kuti focus yedu nevision are we a missional and a communal church witnessing the kingdom in Christ Tiri kerekemo here inopupura hunaku hwaMwari nesimba raMwari kukudzimuri, mucommunity, kunyika yose, zvikuru panguva ino yeCovid-19? Tiri kupupurei? Tiri kuiteiwo seRCZ? Tinonzwi kwavo here pane mamwe maplatforms? tichibatsira patinofanira kubatsira vadzidzi ava vanga vakabatana ava panodiwa kubatana kuti basa rifambe hari kana kuti poto haividzwi nehuni imwe chete zvinhu zvese zvinoda unit kana chiunga chisina kubatana tichironga vanhu tichironga vanhu zvakasiyana hapana chinoenda pamhuri chaipo kana musina kubatana baba namai hakuna chinoendeka kuna vamwe murume nomukadzi wokuti umwe nomwe unoziva zvepayslip yake ndokunge iripo hakuna unoziva chinotambira umwe vamwe baba vachitoreva nhema kuti hatisati tatambira ivo mari vakatotambira vakapedza kuna vamwe vanototi mumba mavo umwe nomwe une kona yake nezvinhu zvake Baba vakatenga plus ma TV vanototi ah bata TV yangu zvakanaka. Ne remote ndio vanogara vakabata remote. Vachiona soka kana zvimwe zvavanoda. Vamwewo maiwo vane kona yavo. Vanotenga fridge yavo vatsvaka mari yavo zviri pa zvaka zviri pachivande. munopera firiji yangu munouraya madhozi firiji yangu baba vane vane vane plasma mai vane firiji vana vane zvavo umwe nomwe unongotenga zvake achiisa mukona saka zvino vanhu tinoona kusabatana imwe nguva kunoita kuti vanhu vasaenda mberi zvakanaka pamhuri kunoita kuti kereke isaenda mberi zvakanaka mweya mutsvene unoshanda unobata unovonekwa vanhu pavakabatana chinhu chatinofanira kunzwisisa hama dzangu kana tichiti mweya mutsvene haingori mhepo inongova mhepo zvayo tinotoreva mwari the holy spirit is god himself tinotoona mwari pautatu hwake mwari baba mwari mwanakomana mwari mweya mutsvene saka iye mwari pachake mubatanidzwa He is a trinitarian God. Saka nesuvo tinofanira kutora chimiro chaMwari choutatu hwake tovavo vanhu vakabatana nokuti iye Mwari mubatanidzwa wake wakarongeka. Panzi pakava nokuvhuvhuta. Kuvhuvhuta uku inongova saini yokuti Holy Spirit yasvika. Chiratidzo chokuti vanhu vavone kuti chiya chakanga chavimbiswa chava kuzadzikiswa. Saka apa pakanzwikwa mhepo kuti vanhu vasava nedhauti kuti asi kuti mweya mutsvene wakazouya here kana kuti watouya. Kutinhira nemhepo zvinongoratidza purezenzi yaMwari nesimba rake zvose. Pozoitazve ndimi dzinenge dzomoto, saini yomoto, its purification. Moto unonatsa, moto unogadzirisa, uchipisa marara ezvivi wakavonekwa paPendekosta, kurevawo kuti kana tiri vadzidzi vakagarira Mweya Mutsvene, tiri vadzidzi vanofanira kuzadzwa noMweya Mutsvene, tinofaniravo kuva negadziriro pamwoyo yedu, tinofaniravo kuva noutsvene, life style yedu ngairatidze kuti tiri vadzidzi. Vakanga vakagara paJerusarema ava vaitozikamwa kuti vadzidzi nokuda kwelife style nezvavaiita nokunyengetera nokuva pamwe chete nokuteerera instruction yavakapiwa naMambo Jesu. Ko isuwo pese pandinofamba, pese pandinobatira Mwari, pese pandingataura kana kuparidza, life style yangu inopupura zvipi? Vanhu vanondizivira zvipi? handizikamwe here napamuromo ndiri mukristu handizikamwe here namakuhwa ndiri mukristu handizikamwe here noupombwe ndiri mukristu handizikamwe here nousimbe asi ndiri mukristu kunyonganisa vanhu ndiri mukristu munoziva here hama dzangu kuti kuna vamwe vanhu vokutoti vese vanopinda rcz mukoma nomunin'ina asi havamhorosani Havamhorosani, ndisekuru nomuzukuru havataudzani. Zviitiko zvedzimhuri zvinoitika vasingakokani kuri kuvengana ikoko. Lifestyle yavadzidzi ndeyo rudo nokubatana ndozvinotumwa kana ndozvatinotumwa nomweya mutsvene waMwari. Zvanzi mweya mutsvene uyu wakati wavuya vanhu vakazadzwa vakatanga kutaura dzimwe ndimi. Hama dzangu kereke yeRCZ takazadzwa nomweya mutsvene waMwari wakaburuka ndiwo wakavamba kereke muno muZimbabwe 1891 Kereke ichivambwa yaitova Holy Spirit in action. Ndokuvona kereke ichifambira mberi, ichifambiswa nomweya mutsvene waMwari, shoko richiparidzwa. Saka kana mweya mutsvene wazara wauya nokukwana kwawo nechikamu chakakwanira zvinoreva kuti basa rinoendeka. Nyaya yekungoti vanhu vakazadzwa nomweya mutsvene inoreva kuti mweya mutsvene wakakwanira basa ramwari nokuti ndimwari haana paanokundikana apa zvanzi vanhu vakanga vabva kwakasiyana siyana ava vakanzwiko vachitaura ndimi dzevanhu vakasiyana siyana vaivapo asi ivo vakanga vasiri vatauri vendimi idzi pakuzvarwa kwavo asi nokuda kwomweya mutsvene vakagona kutaura ndimi dzavasina kumbotaura Hama dzangu, mweya mutsvene unotituma kutaura, unotituma kugona zvatisina kumbogona isu paunyama. Zvomweya hazvisi zvounyama izvi, asi ndezvomweya, ndezvesimba raMwari, ndezveukuru hwaMwari, zvinofanira kuonekwa mukutaura nomukuita nomukurarama kwedu, zvovandudza upenyu hwavamwe, zvovandudza kereke. Kereke yaMwari yokura, Mweya Mutsvene uchibata pakati pedu. Kudururwa kwomweya mutsvene pajerusarema kwakareva birthday rekereke kwakareva kuvamba kwebasa ramwari rokuti kereke ichienda kumarudzi ose this was a new covenant being fulfilled nokuti pachitenderano chekare chomurayiro tinongovona kuti vakanga vakasarudzwa vaiva vaisraeri Vakapiwa murayiro negumi paSinai, asi zvino pachipikirwa chatinovona ichi chozadzikiswa, kana kuti New Covenant iyi yava kuzadzikiswa, Mweya Mutsvene wava kuvuya kuti uchienda kumarudzi ose, marudzi ose achigamuchira Vhangeri. Hakuchina muJudha kana muGiriki, hakuchina murume kana mudzimai, hakuchina mwana kana kuti kudii. Tese tangokwanira pavhangeri raMwari, saka hapana rusarura runofanira kuvapo kana mapurogiramu okuparidza. Varume vanofanirawo kuparidza mukereke, vanofanirawo kuparidza vhangeri. Vakadzi ndizvozvo, ngavaparidzewo vhangeri. Vasikana navakomana neSunday school, vhangeri ngariparidzwe. Kusvika kumugumo wenyika ndo zvinoreva Pentekosti kuti Mwari wava kuita komisheni basa rokuvakwa nokukura kwekereke zvichiitwa kumunhu wese achishandisa isu vadzidzi vake kuti tive varanda vakatendeka vanopfuura vachiparidza vhangeri kusvika kumugumo wenyika vachiparidza vhangeri kwose kwose, asi vachitungamirirwa nomweya mutsvene waMwari. Kana tichitarisa shoko rataverenga, zvanzi vakataura mashoko makuru, vakataura mabasa makuru aMwari sepavakapiwa napo nomweya kureva. Basa raMwari iri harisi rokungoita madiro harisi rokutaura sezvawangofunga ndakaona vamwe kazhinji kana vachiparidza zviya asvika panzvimbo unotoita zvokuvudzirwa kunzi ah, mufundisi kana kuti muparidzi panapa pane mhombwe nezvidhakwa muparidze nhasi pamusoro pedoro muparidze nhasi pamusoro poupombwe muparidze nhasi pamusoro pamakuwa ah, mweya mutsvene hauiti zvokuvudzirwa Mweya mutsvene unongo unongozarurira muparidzi ongoparidza zvinobata vanhu oparidza zvinotendeusa oparidza zvinovandudza vanhu vachingonzwa shoko ramwari hazvisi zvechisimba izvi hazviitwi nehondo asi nomweya wamwari munoziva here kuti kana shoko rikaparidzwa chaizvo imwe nguva unofunga kuti kune wakurevera kumuparidzi kune wandoita makuwa namufundisi izvo kana mweya ndiye uri kungoreva saka ndiri kutokuparidzira nhasi kuti kana pane pawakamboparidzirwa ukatsamwa uchifunga kuti kune wakureverana rwokuseri kwete ndo basa romweya mutsvene rokupupura zvakavanzika zvamwari rokutaura dzimwe ndimi rokutaura zvimwe zvausina kumbonzwa zvausina kufungira kuti unganzwa rokuzivisa zvimwe zvausina kufunga kuti kune unozviziva hama dzangu mweya mutsvene hauna sikreti hauna chausingazivi chero chandakaita nechawakaita pasi pemvura pakavanda zvakadini mweya mutsvene unoziva unovheneka pese pese uchibudisa vanhu kuti vavuye kuchiedza uchibudisa vanhu kuti vavuye pakubatira mwari uchibudisa vanhu kuti vavuye pajerusarema zvino kana vanhu vavuya pajerusarema mweya mutsvene wopabasa hawo hama dzangu mukereke mauri umu ndiyo nzvimbo yegreat commission iyi ndiyo nzvimbo yatinopiwa basa iyi kana tichitarisa pamabasa 1 pandima 8 tinotovona pano itsananguro inoti iyo asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu ipapo muchava zvapupu zvangu mujerusarema nomujudhiya rose nomusamariya kusvikira kumugumo wenyika hama dzangu takapiwa simba romweya mutsvene Simba iri rinoita kuti tiparidze tisingatyi. Simba iri rinoita kuti tiparidze tichiwana zvibereko, tichiona zvibereko zvomweya zvichibata mukereke yaKristu. Kereke ichiexpanda ichienda ichisvika kunana UK, kunana Australia, kunana South Africa, Binga, Siyakobvu, Chikombedzi, kwaMutoko, vhangeri richifamba kuenda kure nokuda kwokubata kwomweya mutsvene waMwari. Tisingangotariri zvokungofamba chete vanhu vachienda ikoko, asivo vhangeri richibata nomudzimuri dzedu. Vana mai, munoziva here kuti murume iyeye asingadi mwari anongotenda henyu mai mwana mundotinamatiriravo panongoda kubata kwemweya mutsvene kuti baba vatendeuke ava kuna vamwe vabereki vari kuchema navana vanoti ivo vachienda kuchechi mwana achibuda achienda kubhawa vanoti vachienda kuchechi mwana anosara achisvuta madrugs achitosvuta mbanje murumu yake hazvidi kuchema kuya kwokuzvirovera pasi hazvidi kuita shungu dzebp zvinoda kungoita shungu dzokutaura nomweya mutsvene wamwari tati holy spirit is fire mweya mutsvene wamwari unopisa zvivi mweya mutsvene wamwari unotendeusa mweya mutsvene wamwari unovandudza hama yako yawakachema pamusoro payo kwamakore isingatendeuki iyoyo mweya mutsvene une simba rokutendeusa Iwe haugoni kutendeusa. Kana mfundisi pandasvika havagoni kungotendeusa nevoice ravo asi mweya mutsvene waMwari unotituma uyu ndiye une authority nevoice rangu iri rava neauthority nokuda kwomweya mutsvene wandituma saka wakateerera iko zvino usina kutendeuka unotendeuka Wakateerera iko zvino une stress inopera nokuti shoko iri rine authority nderamambo Jesu nderomweya iri harisi rangu ini ndiri mutumwa ndiri munyai washe wangotuma kupupura zvokwadi saka ndinoti rugare ngaruuye kudzimuri ndo zvinoreva mweya mutsvene nokuti pajerusarema mweya mutsvene avuya pakava neshanduko pakatanga kutaugwa mabasa makuru amwari Pamhuri penyuwo pari kutaurwa here mabasa makuru aMwari hama dzangu? Chiwo chamuri kuronga chero vanhu tisingaungani nokuda kwesocial distancing iyi chii chamuri kurongawo patembere yamwari kana pachechi pachivakwa makakontribhutewo semhuri kuti kereke ivakwe pachiunga penyu ipapo ko kuri kuitwavo evangelism chii chamakokontributa chinofanira kuenda ikoko nokuti kunofanira itwa evangelism kwoitwavo follow up panofanira kuvunganidzwa zvipo zvichatungamirira zvichabatsira vaya vachaenda kufollow up vachitevera vaya vakatendeuka imi semhuri muri kuiteiwo mune chipo here chamakambobvisa muchiti chakanangana neevangelism kana musina kuchiita ndiro i challenge you today kuti vunganidzai chipo chamunoti ndecheevangelism mochituma mo choita basa rokuti chiende kuya kunoparidzwa motumirawo mabhaibheri chaiwo kana mahibhuku chii chawakamboita kutsigira vhangeri kuparidzwa kwaro nokuti ndiyo great commission kai yava kutuma nomweya mutsvene pazuva rependekosta Saka Pentecosta inongoreva kufambira mberi kwekereke yaMwari. It's now a church on the move. Yava kereke iri kufamba iyi. Vanhu vanga vakambomirira asi zvino vochifanira kuenda mberi. Vachiparidza shoko raMwari. Vachiparidza musimba romweya mutsvene. Tingavonavo here kubata kwomweya mutsvene pamhuri yenyu? Imi mai munoparidzira vamwe nababa, vana venyu vakambovaparidzira here? Makamboparidzawo here kunaka kwaMwari nesimba raMwari? Tina vabereki vasingagoni kupa matestimonies. Kana akatenga mota unoita senjere kuti vana ndakaa ah, ndakaunganidza mari ndakashanda. I invested a lot for me to buy this house, to buy this car. Havavoni nyasha dzaMwari. kuti vati all, glory only be to god for what i have nokuti ndiye wakandipa zvandiri izvi ndiye wakaita kuti tive mhuri zvatiri paridzai kutanga pamhuri yenyu vana venyu chaivo vazukuru venyu vamunogara navo navamwe vamunotaurirana navo ngavatange kuona simba ramwari simba romweya mutsvene paupenyu hwenyu nezvamunazvo property yako ingashandiswawo here kana une motikari kubata basa ramwari kundotakura muparidzi wezuva irero ungagona here kutenga mabhandles nguva ino kungotumira kunoparidzwa kwacho kuti ini mabhandles angu ayo itai kuti data rivepo rokuti chero mharidzo ikaenda for an hour zvingofamba zvakadaro Chivo chauri kuita. Mweya mutsvene uyu is the Holy Spirit in action. Unongoreva the church iri in action. The church inoita social outreach. Inoita spiritual outreach. Kereke inobata vanhu panzvimbo dzose. Holistically the church reaching out to god's people a missional and communal church ndo zvinoreva kubata kumweya mutsvene pachiunga penyu mumatare edu tine purogiramu yo here sezviunga yokuparidza tine purogiramu yo here semarangano huru yokuparidza tichienda kumwe tichibatsira ndo zvinoreva pendekosta mweya mutsvene wadururwa uyu asi hauna kudururwa zveshow off wadururwa kubata basa ramwari haisi nyaya yekuti ini hama dzangu ndakazadzwa nomweya mutsvene ini ndinotaura ndimi dzisingabviri ini ndinoporesa zvisingabviri handiyo nyaya iri apa nyaya iri pano ndeyokuparidzwa kwevhangeri richisvika kumarudzi ose nomutauro unonzwisisika kuvanhu so its the gospel in context but we are the gospel carriers Isu vadzidzi vaKristu tinofanira kutakura vhangeri iri. Challenge yangu ndichipedzisa, ava vakazadzwa nomweya mutsvene ava, iwe wakazadzwa nei nhasi? Wazadzwavo here nomweya mutsvene waMwari? Ini ndinoona kana chinhu chakakwana chakazara zvinoreva kuti chakakwanira basa. Saka isuwo ngative vanhu vakazadzwa nomweya mutsvene, kwete kungova vanhu vanoita sevakaneta, kutoita vaKristu vakaneta vanoda kumutswa, vanotoda kutevererwa, vachinyengetedzwa pabasa raMwari. Basa iri nderababa vedu tose iri. Hakuna unofanira kuita zvekutonyengetedzwa nokuti ndiri basa rababa vedu iri. Tinofanira kutovolondiya kutonzi vanhu vawandisa iko zvino, ngatimbokamurana vanondoparidza kwete kuti vaparidzi votoshaikwa hama dzangu zvanzi muzadzwe nomweya mutsvene wamwari mweya mutsvene ndoda kumupa example yepetro motikari inogona kuva yebrand new car asi kana isina fuel haina kwainoenda nesuwo togona kuva vakristu vane matitle vanoratidzika zvakanaka physically vanotaura manzwi anonakidza even spiritually Asi kana tisina kuzadzwa nomweya mutsvene waMwari, hatina kwatinoenda. Ngatizadzwe nomweya mutsvene waMwari. Kuvandudzika kuvonekwe kutanga pamhuri, kozopfuuravo tichienda kukereke kusvika kumugumo wenyika. Mweya mutsvene uyu mabasa awo, unaku hwawo, unity yaunounza, Mweya wokunyengetera unouya nokuda kwomweya mutsvene ngazvitange mumba menyu imomo. Imi baba namai imi makatarisa iko zvino muchiona mharidzo iyi, munogona here kumbonyengetera muri vaviri? Munogona here kunyengetera nemhuri yenyu? Kuna vamwe vanhu vanongomirira kunyengetera papublic, asi mweya mutsvene watidzidzisa kuti kunyengetera ive lifestyle. Kuparidza shoko raMwari ngaive karekta yedu, ngaave mararamiro edu. Mwari vatibatsire panguva yamangwanana ano. Amen. Regai tinamate. Baba vokudenga, muzita raJesu, tinokutendai nokuda kwependekosta yakauya pakaita harvest yemweya mutsvene wenyu mwari vanhu vakahavhesta upenyu husingaperi nokuti vakagamuchira mweya mutsvene vanga vakagadzirira vakagamuchira nesuwo baba gadzirai mwoyo yedu zvikuru kuti shoko ratakagamuchira iri mweya mutsvene watakagamuchira uyu uwane simba rokubata. Baba tinototenda ne empowerment yamakaita kukereke yenyu nokuti the presence of the Holy Spirit is your presence. It's empowerment to the church. Tatenda nokuda kwekereke tsvene. Nyasha dzacho ndiJesu Kristu